Рәсүлебез Мөхәммәд Мустафа галейхиссәләтү вәссәләмнең тормышында бик зур рольне уйнаган һәм гомумән мөселман халкы өчен дәрәҗәле булган кичә булып тора бу. Без барыбыз дагын төрле сынаулар узабыз. Кемнедер югалтабыз, эшебездә ниндидер авырлыклар күрәбез. Кайвакытта бөтенләй бетәм, юкка чыгам дигән курку хисләре безне йөрәкләребезнең иң тирән урыннарын каулап алырга мөмкин. Әйе. Рәсүлебез Мөхәммәд галәйһиссәләтү вәссәлам дәген тормышта бу сынауларны кичерде. Газиз абыйсы Әбу Талибны югалтты. Газиз Халәл җефете Хадичәне үз куллары белән күмде. Үзенең шәһәре Мәккәдә торган туганнары, якыннары, авылдашлары аны кабул итмәде. Күбесе дошманлашып, Рәсүлебез галәйһиссәләтү вәссәламгә кулда күтәрергә булдылар. Соңрак Ул Таиф дигән шәһәргә барып, бәлки анда булган туганнарым ярдәм кылыр, бәлки алар белән бер уртак фикер булдырырмын дип, шушы якка ул киңәш артыннан, аларны вәгазьләргә дип баруы гына булды. Аны ташлар атып, бик тәген түбәнсендереп куып җибәрделәр. Бу бик коточкыч хәл. Эштә дә гел мәшәкать. Туганнар белән дә аңлашылмаучанлык, якын дусларыңны да югалту, бу бөтен кешенең гомерендә була торган сынаулар һәм безгә менә шушы авыр вакытта якыннарыбызның, туганнарыбызның һәрвак, һәрдаим ярдәме кирәк. Һәр аларның изге, матур сүзләре, кочаклап алулары, һәммәбезгә зур терәк булып тора. Һәм Рәсүлебез Мөхәммәд Мустафа галәйһиссәләтү вәссәлам дигән шушы авыр сынауга эләккәч, аңа иң бөекләрнең бөеге, иң дәрәҗәлеләрнең дәрәҗәсе ул Раббыбыз Аллаһ үзе ярдәм, үзе бәрәкәтен, үзе олуг рәхмәтен бирергә насыйп эйли. Һәм шушы изге кичәдә, шушы мөбәрәк Рәҗәб аеның ахырында Рәсүлебез галейһиссәләтү вәссәләм Кәгъбәтулланың Хижр дип аталган урынында бераз ял итеп утырган мизгелләрендә аның янына Җәбраил фәрештә килә дәген, аңа зур тәкъдим ясый. Әй Аллаһының илчесе! Синең күңелеңне тынычландырырга шушы сынаулардан соң бер җаныңа иминлек бирергә Раббың Аллаһ сиңа үзенең олуг рәхмәтләрен насип кылды ди. Рәсүлебез галейһиссәләтү вәссәламгә ул тәкъдим итә, әйдә киттек минем белән ди, мин сиңа хәзер бер гаҗәеп маҗара, бер гаҗәеп сәяхәтне күрсәтәм ди. Һәм Рәсүлебез галәйһиссәләтү вәссәламга ул тәкъдим итә, менә утыр ди, шушы хайванга ди. Рәсүлебез галәйһиссәләтү вәссәлам караса, бу атка да ошамаган, ишәккә дә ошамаган, ниндидер канатлы бер үзенчәлекле Аллаһы Тәгаләнең мәхлугы була. Моның исеме Бурак ди. Утыр. Ул сине хәзер Бәйтел Мәкъдис Изге Иерусалим шәһәренә изге мәчет бинасына алып барыр ди Бәйтүл Акса. Рәсүлебез галейһиссәләтү вәссәлам шушы хайванга атланып, бик тиз арада оча-оча барып җитә. Изге Иерусалим шәһәренә. Шунда барганда алар ике тукталыш ясыйлар. Берсе була, ул Муса пәйгамбәрнең агачы астында алар туктап, ике рәкәгать намаз укып дога кылалар, Раббым Аллаһ бәрәкәт ярдәмнәрен бирсен дип. Икенче Назара шәһәре Гайсә галәйһиссәләм туган урын, анда туктап ике рәкагать намаз укыйлар, Аллаһы Тәгаләдән ярдәм, бәрәкәт догасын сорыйлар. Һәм инде гомумән килеп җитәләр изге, мөбарәк Бәйтел-Макдис, мөселман халкына дәрәҗәле булган өченче урында торган мәчеткә. Шунда Рәсүлебез галәйһиссәләтү вәссәләм үзе кебек булган пәйгамбәрләр белән, Аллаһының илчеләре белән меңләгән-меңләгән кеше җыелып, шул мәчет тарафында, мәчетнең ишек алдында булган урында җыелышып намаз кылалар. Рәсүлебез галәйһиссәләтү вәссәлам янына төрле пәйгамбәрләр килә, Кемдер үзенең киңәшен бирә, кемдер үзенең матур сүзен әйтә, кайгырма, эй Мөхәммәд, минем дәген тормышта андый сынаулар булды. Мин дәген мондый кичердем авырлыкларны, мин дәген күрдем мондый сынауларны, дип Рәсүлебез галәйһиссәләтү вәссәламнең күңеленә тынычлык бирәләр шушы Аллаһы Тәгаләнең илчеләре. Без беләбез, Юныс пәйгамбәрнең үз сынавы булды. Адәм пәйгамбәрнең үз сынавы, Муса пәйгамбәрнең үз сынавы, Нух пәйгамбәрнең үз сынавы, төрлесе төрлечә үтте, ләкин күңелләре белән сынмадылар. Әлхәмдулиллаһи шөкер, шушы эшләрен дәвам кылдылар. Һәм алар дагын шушы йөзләгән, меңәрләгән пәйгамбәрләр безнең Мөхәммәд алейхиссалату вәссәламга матур киңәшләрен биреп, күңелне тынычлык бирәләр. Шулай ук без дә, гел хөрмәтле туганнарым, сынауга эләккән кешедән ничектер бер көлеп торырга түгел, аның күңеленә бер май кебек ятырга тиешбез. Кочаклап алып, матур сүзләрен әйтеп, ярдәм кулларын сузып, матди ярдәмнәрен күрсәтеп, кешене сындырырга ярамый, кешегә ярдәмче булырга кирәк. Чөнки әгәр без шушы сынау ноктасына килеп җиттек икән, Без бу сынау ноктасында яки җиңелеп юкка чыгабыз, яки тагы да бөегрәк дәрәҗәгә үсәбез. Шуңа тагын Рәсүлебез Мөхәммәд галәйһиссәләтү вәссәлләм шушы Аллаһы Тәгаләнең ярдәме белән, шушы пәйгамбәрләрнең матур киңәшләре белән, дуслыклары белән, кардәшлекләре белән тагы да югарырак дәрәҗәгә омтыла. Һәм тагы да югарырак дәрәҗәгә ирешә, һәм безгә, мөселман халкына бу зур дәрес була. Соңыннан Җәбраил фәрештә әйтә, әй Мөхәммәд ди. Сайла ди минем үк кулымда, ике кулымда ике төрле савыт. Берсендә аның шарап, вино ди, икенчесендә аның сөт. Кайсысын аласың дигәч, Рәсүлебез галәйһиссәләтү вәссәлам сөтне сайлый. Хәм Җәбраил фәрештә әйтә, дөрес сайладың ди. Өммәтең дөрес юлда булыр ди. Өммәтең халәл юлда булыр ди һәм өммәтең зур дәрәҗәләргә ирешер ди. Чөнки халәл юлны сайлау ул турылык, ул хидаят, ул безнең бу тормышта зур, зур дәрәҗәләргә ирешүдә беренче ярдәм. Аллаһы Тәгалә тарафыннан. Чөнки безнең күңелебез пак булса, безнең ашказаныбыз пак булса, безнең акылыбыз пак булса, безнең гамәлләребез пак булса, ничек инде без уңышка ирешмик. Шуңа дагын динебез ислам хәләллек юлында. Рәсүлебез галәйһиссәләтү вәссәләмне шушы бурак исемле хайван җиде кат күккә алып менә. Төрле кат күктә төрле пәйгамбәрләрне күрәләр. Анда Адәм пәйгамбәр дә була, анда Гайсә, анда Яхья пәйгамбәр дә, анда Муса да, анда Ибраһим да бөтенесе белән очраша, исәнләшә, ул гаҗәеп хәлләрне күрә. Һәм соңрак Сидратил Мөнтаһа дип аталган гаҗәеп бер урынга ирешкәч, Аллаһ белән сөйләшүгә, Раббыбыз белән диалогка безнең илчебез керә. сөйләшәләр намаз турында. Иң зур, иң бөек гамәл мөселман кешесенең тормышында ул Раббысы белән матур, күркәм мөнәсәбәт төзү. Һәм ул мөнәсәбәтне без намаз, дога, гамәл гыйбадәт аша башкарабыз. Һәм беренче урында намаз безнең Аллаһ белән мөнәсәбәтнең иң калын җепсәсе булып тора. Шуңа тагын Рәсүлебез галәйһиссәләтү вәссәламга Аллаһ Тәгалә боера, илле намазны башкарыгыз. Гамәлегез күркәм булыр. Шушының белән сезнең динегез ныклы булыр дип, мөнәсәбәтегез көчле булыр дип, Аллаһ Тәгалә Мөхәммәд галәйһиссәләтү вәссәламгә фаразын тапшыра. Рәсүлебез галәйһиссәләтү вәссәлам буракка атланып төшеп киткәч, ул күрә инде Муса пәйгамбәрне. Муса пәйгамбәр сөйли, ничек Аллаһ белән аудиенция булдымы синең ди, булды ди. Нәрсә кушты ди? 50 намаз кушты ди. Муса пәйгамбәр әйтә, 50 намазны беркем дә булдыра алмый ди. өммәт таралачак, ди. Булдыра алмыйчаклар илле намазны, ул гаҗәеп, ул көне буе бит ул, ди. Бар, ди, тагын Аллаһы Тәгалә белән сөйләшеп кара, ди. Һәм Мөхәммәд галәйһиссәләтү вәссәлам буракка атланып Аллаһ тарафына бара һәм инде илле намазны 45 кә калдыралар. Муса пәйгамбәр белән төшеп тагын күрешкәч, Муса пәйгамбәр әйтә, 45 тә күп була сезгә ди, тагын сөйләшеп кара ди. Һәм шулай иттереп, әллә ничә кат менгәч, төшкәч, шушы Рәсүлебез галейһи салату вәссәламгә Аллаһы Тәгалә ахыр чигендә җавабын кайтара. Биш намаз укыгыз ди. Ләкин биш намазыгыз өчен 50 намаз укылган кебек әҗер савапка ирешерсез. 50 намазның бәрәкәтен, нурын һәм иң мөһиме әҗер савабына сез ирешәчәксез ди. Һәм ни гаҗәеп, Аллаһ Тәгалә дәвам кылып Рәсүлебез галәйһиссалату вассаламга әйтә: "Эй Мөхәммәд" ди. Моңарга, моңа өстәп ди, бел ди һәм өммәтеңә җиткез ди. Әгәр синең өммәтеңнән берәр кеше, берәр мөселман изге гамәл кыла икән, бер гамәл өчен 10 мәртәбә арттырырмын ди. Изге гамәлне кылырга ниятләде дә һәм эшли алмады икән, берәр сәбәп килеп чыгып, барыбер савабын язырмын ди. Әгәр бер гөнаһ кылырга теләде икән һәм кылуыннан туктады икән, әҗер савабын язырмын ди. Һәм әгәр ди гөнаһ кылырга ниятләп, гөнаһын кыла алды икән, бер генә гөнаһасын язырмын ди. Синең өммәтеңә мин бөек мәрхәмәтемне белдерәм ди һәм халыкка җиткез дип Рәсүлебез галейһиссәләтү вәссәламгә шушы мөбәрәк хәбәрне җиткезә. Аллаһының илчесе шул кадәр шатлана, шул кадәр горурлана, карале Аллаһы Тәгалә нинди дәрәҗә бирде бит. Бер намазны ун намаз әҗерен алып була. Бер гамәл кылсаң, ун гамәл кылган кебек савабына ирешә аласың. Бу бит Аллаһ Тәгалә тарафыннан пашут. Бу дәрәҗә. Бу калган өммәтләргә бирелмәгән нәрсә, хөрмәтле мусульман кардәшләрем, белегез, Аллаһ безнең өммәтебезне ярата. Безнең илчебезне Раббыбыз нык сөя һәм шушы Рәсүлебез галәйһиссәләтү вәссәламның хөрмәтенә карагыз, безгә ни кадәр Аллаһы Тәгалә привилегияләр бирде, нинди бонуслар бирде, современный тел белән әйткәндә. Без бит кибеткә барып бонуслар җыябыз. Без бит анда ниндидер скидкалар дигәч, бөтен эшебезне калдырып, авылдагы э, ноктабыздан таксилар яулап шәһәргә чабабыз. Булсын гына, күбрәк булсын, яхшырак булсын дип. Шулай хөрмәтле туганнарым, менә бу мәчет биналарында безнең өйләребездә намазлыкта намаз укыганда Аллаһ Тәгалә безгә шушы бонусларны, шушы зур әҗерләрен вәгъдә итә. Һәм без Аллаһы Тәгаләгә ышандык икән, инандык икән, ничек мондый зур бүләкне үзебезнең кулларыбыз аша уздыра алабыз? Ярамый, һич тә ярамый. Ничек Аллаһ безне сөйгән, без аны шулай сөергә тиешбез. Ничек без Аллаһы Тәгаләне хөрмәт итәбез? Аллаһ безне мең мәртәбә шулай хөрмәт итә. Шуңа тагын, хөрмәтле абыйларым, хөрмәтле апаларым, безнең өчен зур дәрес булып тора. Исра вәл Мигъраҗ кичәсе. Ул Аллаһы Тәгаләнең иң зур гамәл гыйбадәте намазны бөекләү кичәсе булып тора. Шуңа тагын уйланыйк. Башыбызда да, йөрәкләребез белән дә, күңел күзләребез белән дә, калеб күзләребез белән дә карыйк, күрик, фикер йөртик һәм, инша Аллаһ, кылган намазларыбызның бөек-бөек савапларына ирешеп, кыямәт көннәрендә дәрәҗәле мөселман халкыннан булып, җиңел җавапларын биреп, зур тормышта гомер бу дөньябызда һәм ахирәтебездә җиңүчеләрдән, бәхетлеләрдән һәм иң зур нигъмәткә ирешүчеләрдән булырбыз дип өметләнеп калабыз. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә безгә, безнең балаларыбызга, оныкларыбызга, барлык авылдаш, райондашларыбызга тазалык, саулык, сәламәтлекләрен бирсен. Мәрхүм мәрхүмәләребезнең кабер гүрләрен нурлы кылсын. Кем намаз, гамәл, гыйбадәтен укый, башкара, Аллаһ ярдәм, бәрәкәтләрен насыйп әйләсен. Кем әле беренче адымнарын гына атлап килә, Аллаһ Тәгалә бу адымнарын аларның ныклы, Булдыклы булдырсын. Кем әле намаз турында гына әле уйлый, Аллаһы Тәгалә аның фикерләрен инде ихлас кылсын һәм безгә барыбызга дагын шушы өммәтел ислам, шушы өммәтел Коръән, шушы өммәтел намаз әһелләреннән булып, ничек бу дөньяда шатланып бер-беребезгә карап утырабыз, Изге Фирдәвес җәннәтләрендә дә гән шулай бер-беребезгә карап, шатланып, нигъмәтләр белән нигъмәтләнеп мәңге яшәргә Раббымыз Аллаһ насыйп әйләсә иде. Әссәләмәгаләйкүм вә рахматуллаһи вә.